Сәлам, дуслар! Без сораштыруларны дәвам итәбез һәм бүгенге тема Тукай. Теләче халкы Тукайны ни дәрәҗәдә яхшы белә икән? Хәзер беләбез.
Мухаммедзянов Рафис булам. Мухаммедова Айсылу, Чаллыдан. Кибагуҗа авылыннан килдем. Монда кызларым кайтты, шуларны каршы алырга килдем. Сез хәл пенсиядәдер инде, әйеме?
Пенсиягә чыгарга юк әле. Пенсиягә чыгарга яшь диделәр.
Инде эшкә урнашыйм дисәң, син карт дип әйтәләр. Мин Фәнил Нигъмәтҗанов булам. Теләче районында яшим, Теләче авылында. Һәм дә
Кем булып эшлисез? район газетында эшлим, журналист булып. Кем ул Тукай?
Габдулла Тукай безнең татар халкыбызның иң бөек шагыйре. Тукай инде ул безнең шагыйребез бит инде, яме. Габдулла Тукай ул халкыбызның сөекле һәм бөек шагыйре. Габдулла Тукай кайсы авылда туган? Кышлавыч.
Кышлавыч авылында туган. Дөрес. Ул Чиледә туган. Юк, шул.
Ай, Кышлавычта.
Тукайга быел ничә яшь тула?
Так, былтыр исә ялыңа.
Быел юбилей аның, шуны әйтә алам. 135.
Дөрес.
135. 135.
Тукайның әтисенең исеме.
Мөхәммәд Гариф.
Мөхәммәд Гариф. Мөхәммәд Гали дип әйтимме? Охшаш шуңа, ләкин бераз икенчерәк бетә. Сигәне кем исемле булган Тукайның?
Бимимем, юк, бимимем, дүнә әнисе. Белмим, Мәмдүнә әнисе. Зәйтүнә.
Ә мин әдип әйтик мәле. Юк.
Зөхрәме?
Тукайның дөньяга күзе ачылган урын.
Кырлай? Или авылмы, шәһәрме? Урын дип әйтә ул аны. Ул минем дөньяга күзем ачылган урын ди. Бер авыл турында сүз бара. Әйе, Кырлай турында. Дөрес. Ушлавыч.
Юк.
Казандагы Тукай музее нинди урамда урнашкан?
Кремлевскийда юк.
Бауманда юк.
Тукай урамында түгелме? Дөрес. Тукай урамы белән э, Татарстан урам урамы кисешкән.
Юк, кисешмәгән. Юк, инде. Бер генә урамнан тора аны Әйе. ул урам. Тукай Тукаймы? урамы инде. Әйе, дөрес, Тукай урамы. Тукайны кечкенә чагында кем дип атап йөрткәннәр?

остаханәсе. Ә, шигырьдән юллар укыйм, кайсы шигыреннән икән. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең, көләрлек булмаса, еларсың. Нинди исемле шигырьдән өзек икән бу? Яктылыкка нурга илтә әле ул.

Габдулла Тукай ул татар халкының бөек шагыйре һәм язучысы. Шагыйр. Писатель. Әйе.
Шагыйр. Шагыйр, әйе.
Тукай кайсы авылда туган? Кушлавыч.
Кырлай.
Рәхмәт, Аллага шөкер. Имин булсын көнегез. Белмим. Тукайга быел ничә яшь тула? 135.
Йөздә.

Зәйнәп түгел инде.
Тукайның дөньяга күзе ачылган урын.
Кырлай. Минем анда дөньяга күзем ачылды дип әйтә ул, ул җирне. Сез ул авылны әйттегез дә инде. Кырлайдыр инде.
Шундый бер авыл, Тукайга бәйле бик танылган бер авыл, Арча районында урнашкан. Әйе, Кырлай. Казандагы Тукай музее нинди урамда урнашкан?
Мин белмим. Хороший вопрос. Я тоже не знаю.
Нинди урамнар бар Козында? В центре. А, так, Баумана у нас есть, Ленина. Бер урам бар. Тукай музее Э, Урнашкан нинди урамда? Ниндидер урамда, урманда, урам, урман, я пут- путаю постоянно. Тукай урамында урнашкан.
Тукайны кечкенә чагында кем дип атап йөрткәннәр?
Апуш дип. Бәләкәчем.
Шигырьдән юллар укыйм, кайсы шигырь икән әйтәсе генә бик җиңел. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың, дип Шагыйрь Шәнбазары йорт яңа Юк шул. Нәрсә, шагыйрь. Белмим нәрсә икән. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайга багышланган сораштыруыбыз шуның белән тәмам. Хәзер сез дә, без дә Габдулла Тукай турында тагын да күбрәк беләбез.